бер җиде, сигез, ун процент хикәяләр алар элитар хикәяләр буларак языла, каядыр 90 процент хикәяләр алар массачыл хикәя буларак язылалар. Ләкин инде хикәя әдәбиятка үзгәреш юлын күрсәтүче, прозага да, драматургиягә да үзгәреш юлын күрсәтүче жанрга әйләнә. Һәм менә шушы вакытта Татар әдәбиятта һич көтелмәгәндә гаять кызык бер ситуациягә килеп керә. Хикәя эчендә татар әдәбиятта өр яңа бер жанр хасил итә. Ул да булса нәсер. Нәсер. Нәсер ул рус әдәбиятындагы стихотворение проза да түгел. Ул Европа әдәбиятындагы новелла да түгел. Ул яңа бер жанр. Һәм әлеге жанр э, татар әдәбиятына менә шушы кичерешләр үсешен, кичерешләр сюжетын үзәккә куярга мөмкинлек бирә. Һәм ул прозаны камилләштерүче бер жанрга әйләнә. Чөнки нәсердә сүзләр кулланылышы, Прозаның көйле, музыкаль булуы, үзенең интонациясе, аның символлар куллану мөмкинлеге, кабатлаулар аша эмоциональ бер тәэсир итү мөмкинлеге пәйда була. Һәм ничек менә шигырь эмоциональ сюжет тудыра, кешегә тәэсир итү сюжеты тудыра. Нәсер дә менә шундый сюжет тудыра башлый 20-нче йөз башында. Дөрес, 30-нчы елларда Нәсер менә ул үзенчәлекне югалта яза. 30-нчы елларда, 30-нчы, 40-нчы елларда безнең дөрес нәсел жанрында, мәсәлән, сез Мәхмүд Максутны беләсез, Гадел Кутуйны беләсез. Гаять матур нәсерләр языла бит дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу нәсерләрдә менә бу э, хис кичереш сюжеты түгел, ә бәлки э, тормыштан алган тәэсир күчеше үзәккә куела. Сюжетны хис кичереш күчеше түгел, ә тормыштан алган тәэсир күчеше хасил итә. Ул 30 елларның яңа тормыш төзү идеясы белән бәйле була. Ләкин аннары соңрак инде 60 елларда башлана бу процесс. Нәсер яңадан үзенең менә шул рамкасына дип әйтик инде әйләнеп кайта. Һәм менә Европа әдәбиятында, рус әдәбиятында дип әйтик инде. Әлбәттә, хикәяне үзгәрткән тагын бер сыйфат ул модернизм һәм постмодернизм белән бәйле ул текстта хаос сурәте сезнең инде шундый э, цитаталарда ишеткәнегез бардыр хикәя хаоска таба хәрәкәт итә дигән бик билгеле э, бар хаос сурәте э, менә татар әдәбиятында да ул шулай булып чыга Һәм хаос сурәте татар әдәбиятында менә ул 1914-15 елларда шулай ук хикәянең үзгәреше кысаларында башланып китә. Менә ул барлык Бераз гына читкә алып китәм микән инде сезне? Кызыкмы икән, белмим. Һәрхәлдә минем өчен, мәсәлән, гаҗәеп безнең үзебезнең әдәбиятыбызның кызык бер сыйфаты кебек тоела инде ул. 20-нче йөз башында дини дөнья сурәтенә, дөньяви дөнья сурәтенә үзгәреш башлана дип әйтәбез бит инде, шулай бит. Һәм менә бу сурәтне үзгәртүчеләр, алар бөтенесе дә мәдрәсәләрдә укыган, Коръәнне яттан белүче, Әтиләрем мулла булган, ягъни ислам динен бик яхшы белгән мөселманнар. Һәм алар менә шушы сурәтнең үзгәрешен тоялар. Ул үзгәрешне үзләренең эшләрендә, үзләренең тормышларында, үзләренең иҗатларында алга куялар. Ләкин бу аларның иҗатына һәм аларның тормышына хаос алып килә. Ничек алып килә ул? Һәм ул ничек әдәбиятта күренә? Менә ул әдәбиятта фәлсәфи трактатлар жанрында күренә. Бигрәк тә менә Аң журналында э, кызыксынсагыз, инде бу турыда иң беренче мин керттем аларны әйләнешкә бу хикәяне. Менә берничәсен генә телгә алып китәргә мөмкиндер. Мәсәлән, Гали Рәхимнең Миләүшәләр арасында. Ул инде кешенең хаос халәтендә калуын, ягъни э, тормышта үзенең урынын эзләвен, Моңа кадәр ничек иттереп Аллага ышанган кешенең ничек итеп тормышта шушы Алла идеалын милләткә хезмәт итү идеалына алмаштыру халәтендә булуын, ләкин шушы халәтнең хаос халәтендә булуын сурәтли бу әсәр. Аннан соң да берничә әсәр языла, мәсәлән, Газиз Гобайдуллинның Югалган Аллалы Ильяс турындагы әсәре Ә, бәлки инде булса да сез аны укыгансыздыр. Ул инде турдан-тур әлеге әсәрдә Ильяс турдан-тур әйтә. Кая син минем яраткан мәгъбүдем? Мин күпме китаплар укыдым, мин еллар буе сиңа ышандым, табындым, сиңа барам дип уйладым. Менә син бүген юк минем янда, мин юлсыз мин кая барырга белмим һәм минем юлдашым юк дигән фикерләр белән әйтә. Аның артыннан язган Хәнәфи Кайбышев кайдан кайда трактатында өч вариант күрсәтә. Тимер варианты ул алласыз тимернең кеше өчен алла, кеше өчен ышану, таяну ноктасы ул көч. Көч. Бүген дә бармы бу фәлсәфә? Бар, шулай бит. Көч белән кешене үтереп була, кешене байлыгын тартып алып була. Көч минем Аллам, шуның белән мин тормышта үз урынымны табам дигән фәлсәфә. Һәм ахыр чиктә ул инде ул фәлсәфәнең дөрес түгеллеген аңлый. Батыр ул тормышта яхшылык эшләп, китаплар укып, менә шушы юл белән баруны дөрес дип таба алла урынын шушыны күрсәтә һәм өченче герой хикәяләүче булып чыга инде ул ул инде тормышта көч тә батырлык та яхшылык та бер нәрсәдә ышаныч ноктасы була алмый кеше бары тик ялгыз булганда башкалар белән аралашмыйча, башкаларга да зыян китермичә, ялгызлыкта яшәп үлемгә барганда гына бәхетле була ала дигән фәлсәфә. Үлемдә генә тормыш мәгънәсе дигән фәлсәфә булып чыга. Менә шундый трактатлар, алар шактый күп язылалар, алар билгеле бар. Менә шушы трактатларда без татар әдәбиятының хикәя жанрында ничек итеп менә шушы Дини дөнья сурәтенең дөньяви дөнья сурәтенә алышынуын күрәбез. Ягъни менә шушы алмашыну башлана, кеше үзен юлсыз калган итеп тоя башлый. Кемнәрдер әлеге э, бигрәк тә ул шигърияттә күренә, э, Алла урынына милләт сүзен куллана башлыйлар. Кемнәрдер э, Нишшаның көчле кеше фәлсәфәсе менә әле генә күреп үттек без аны. Кемнәрдер Шопенгауэр фәлсәфәсен бары тик үлемдә һәм ялгызлыкта гына дигән. Э, менә ул фәлсәфәләр безнең әдәбиятыбызда сөйләшә башлыйлар, сөйләшү кичерәләр. Һәм менә шушы юл ул э, әлеге фәлсәфи трактатлар юлы, э, шулай ук әдәбиятны үзгәртүче, әдәбиятны алмаштыручы бер юлга әйләнә. Хаосны сурәтләү. Хаосны сурәтләү шушы 14-15 э, еллардан соң безнең әдәбиятыбызда бер кайчан да тукталмый. Хәтта совет чорында инде романтизм, модернизм кебек э, агымнар, идеалистик агымнар э, белән бәйле, идеализм фәлсәфәсе белән бәйле. Алар э, буржуаз күренешләр дип килеп кагылган очракта да безнең әдәбиятыбызда ул бөтенләй юк юкка чыкмый. Ә инде мөмкинлек булуга, мөмкинлек табылуга, менә ниндидер бер әдәбиятта цензура кимүгә дип әйтик инде, яңадан калкып чыга башлый һәм әлеге фәлсәфә ул бүгенге көндә безнең Хикәя жанрының иң үзәгендә ята торган фәлсәфәләрнең берсе. Ул хаосны сурәтләү, тормышны хаос халәтендә сурәтләү, бигрәк тә модернизмда. Йә булмаса, хаос белән сөйләшү, аның төрле вариантларын ачу, ул инде постмодернизм, дөрес, ул безнең әдәбиятыбызда күп түгел. Хәзер инде минем бераз гына менә бүгенге татар хикәясе турында да сөйләшәсем килә. Менә бүгенге татар хикәясе. Анда нинди кызыклы күренешләр бар һәм татар хикәясенең мәсәлән нинди күренешләре миңа кызык һәм мин аны э, татар әдәбиятында гына түгел, гомумән дөнья әдәбиятында э, өчен кызыклы дип саныйм. Һәм кадәр ничек иттереп Аллага ышанган кешенең ничек итеп тормышта шушы Алла идеалын милләткә хезмәт итү идеалына алмаштыру халәтендә булуын, ләкин шушы халәтнең хаос халәтендә булуын сурәтли бу әсәр. Аннан соң да берничә әсәр языла, мәсәлән, Газиз Гобайдуллинның Югалган Аллалы Ильяс турындагы әсәре, бәлки инде вузда да сез аны укыгансыздыр. Ул инде турдан-тур әлеге әсәрдә Ильяс турдан-тур әйтә. Кая син, минем яраткан мәгъбүдем, мин күпме китаплар укыдым, мин еллар буе сиңа ышандым, табындым, сиңа барам дип уйладым. Менә син бүген юк минем янда, мин юлсыз мин кая барырга белмим, һәм минем юлдашым юк, дигән фикерләр белән әйтә. Аның артыннан язган Хәнәфи Кайбышев э, кайдан кайда трактатында өч вариант күрсәтә. Тимер варианты ул э, Алласыз тимернең кеше өчен Алла, кеше өчен ышану, таяну ноктасы ул көч. Көч. Бүген дә бармы бу фәлсәфә? Бар, шулай бит. Көч белән кешене үтереп була, кешене байлыгын тартып алып була. Көч минем Аллам, шуның белән мин тормышта үз урынымны табам дигән фәлсәфә. Һәм ахыр чиктә ул инде ул фәлсәфәнең дөрес түгеллеген аңлый. Батыр ул тормышта э, яхшылык эшләп, китаплар укып, менә шушы юл белән баруны дөрес дип таба Алла урынын шушына күрсәтә. Һәм өченче герой э, хикәяләүче булып чыга инде ул. Ул инде тормышта көч тә, Батырлык та, э, яхшылык та бер нәрсәдә ышаныч ноктасы була алмый. Кеше бары тик ялгыз булганда башкалар белән аралашмыйча, башкаларга да зыян китермичә, ялгызлыкта яшәп үлемгә барганда гына Бәхетле була ала дигән фәлсәфә, үлемдә генә тормыш мәгънәсе дигән фәлсәфә булып чыга. Менә шундый трактатлар, алар шактый күп язылалар, алар билгеле бар. Менә шушы трактатларда без татар әдәбиятының хикәя жанрында ничек итеп менә шушы дини дөнья сурәтенең дөньяви дөнья сурәтенә алышынуын күрәбез. Ягъни менә шушы алмашыну башлана, кеше үзен юлсыз калган итеп тоя башлый. Кемнәрдер әлеге э, бигрәк тә ул шигърияттә күренә, э, Алла урынына милләт сүзен куллана башлыйлар. Кемнәрдер э, Нишшаның көчле кеше фәлсәфәсе менә әле генә күреп үттек без аны. Кемнәрдер Шопенгауэр фәлсәфәсен бары тик үлемдә һәм ялгызлыкта гына дигән. Менә ул фәлсәфәләр безнең әдәбиятыбызда сөйләшә башлыйлар, сөйләшү кичерәләр. Һәм менә шушы юл Ул әлеге фәлсәфи трактатлар юлы, шулай ук әдәбиятны үзгәртүче, әдәбиятны алмаштыручы бер юлга әйләнә, хаосны сурәтләү. Хаосны сурәтләү шушы 14-15 еллардан соң безнең әдәбиятыбызда бер кайчан да тукталмый. Хәтта совет чорында инде романтизм, модернизм кебек агымнар, идеалистик агымнар белән бәйле, идеализм фәлсәфәсе белән бәйле. Алар буржуаз күренешләр дип килеп кагылган очракта да безнең әдәбиятыбызда ул бөтенләй юк юкка чыкмый. Ә инде мөмкинлек булуга, мөмкинлек табылуга, менә ниндидер бер әдәбиятта цензура кимүгә дип әйтик инде яңадан калкып чыга башлый һәм әлеге фәлсәфә ул бүгенге көндә безнең хикәя жанрының иң үзәгендә ята торган фәлсәфәләрнең берсе ул хаосны сурәтләү тормышны хаос халәтендә сурәтләү бигрәк тә модернизмда я булмаса хаос белән сөйләшү аның төрле вариантларын ачу ул инде постмодернизм дөрес ул безнең әдәбиятыбызда күп түгел хәзер инде минем бераз гына менә бүгенге татар хикәясе турында да сөйләшәсем килә менә бүгенге татар хикәясе анда нинди кызыклы күренешләр бар һәм татар хикәясенең мәсәлән нинди күренешләре миңа кызык һәм мин аны Э, татар әдәбиятында гына түгел гомумән дөнья әдәбиятында э, өчен кызыклы дип саныйм һәм моның өчен мин э, менә бер авторга мөрәҗәгать итәсем килә ул билгеле автор түгел теге хикәяче булса да ни өчен мин аны сайладым сезнең бит әле бу беренче генә дәресегез теге ниндидер бер аерым кешеләр турында татар әдәбиятындагы билгеле шәхесләр турында әйтмичә менә мисал белән генә эшләү. Ул да булса Рәмзия Габделхакова. Менә э, бүгенге татар әдәбиятында хикәя ниндирәк эзләнүләр юлында дигән сорауга менә берничә мисал китерәсем килә Рәмзия Габделхакованың. Менә бүгенге татар хикәясендә минем өчен иң кызыклы күренеш, иң кызыклы момент Ул бер хикәя эчендә, ягъни хикәядәге бер геройна, төп геройна, бер ситуацияне саклаган хәлдә, менә бер хикәя эчендә. Чын барлык һәм ирреальлекне тоташтыру. Я булмаса, берничә сюжет булырлык линияне тоташтыру. Ягъни бу инде татар хикәясенең бик зур үсеш кичерүе турында сөйләүче фактор. Без аны башка авторларда да күрәбез. Ләкин менә бу э, сыйфат шул кадәр менә безнең татар әдәбиятында көчле күренә. Мин ул дәрәҗәдә көчле итеп бу сыйфатны, мәсәлән, башка әлбәттә, менә шунысын да әйтергә кирәктер башта ук. Менә бүгенге әдәбият турында сөйләгәндә, шунда ук шунысын әйтергә кирәк. Менә бүгенге татар әдәбиятын без чагыштыра алабыз бүгенге элек СССРда яшәгән халыклар әдәбияты белән. Менә аларның нигездә Үсеш барышы бер. Ул хикәя жанрында гына түгел, поэзиядә дә, бигрәк тә романда бик көчле күренә. Мәсәлән, бүгенге үзбәк, бүгенге хәтта рус әдәбияты якынрак бу яктан. Бүгенге Әзербайҗан, бүгенге авар, бүгенге чечен һәм башка әдәбиятлар, бүгенге чуаш, бүгенге марый әдәбиятлары, алар татар әдәбиятына охшаш юл белән баралар. Ләкин һәр әдәбият бу юлны үзенчә үтә, кайсыдыр арттарак, кайсындадыр кайсыдыр сыйфатларныграк күренеп тора. Менә э, бу күренеш ул безнең әдәбиятларда иң беренче күзгә ташлана 60-80 еллар авангардында. Анда да менә шушы күренешләр, дөрес рус әдәбиятында ул үзенчәлеклерәк, ләкин менә шушы халыкларның әдәбияты охшаш бер юл белән китә. Ә менә болай караганда, безнең әдәбиятыбыз ул бит инде төрки әдәбият. Мәсәлән, без бүген модернизм, э, постмодернизм дибез икән безнең әдәбиятыбызда. Ул якын булырга тиеш кебек төрек әдәбияты белән. Һич юк. Төрек әдәбияты бүгенге көндә ул безнең әдәбиятларга түгел, мәсәлән, татар, әзербайҗан, үзбәк әдәбиятына түгел, бәлки Европа әдәбиятына якын. Чөнки ул бездәге кебек СССР соцреализм кысасында үсмәгән. Ул без 80 ел буе менә барган бер юл белән барган вакытта, ул бөтенләй башка иркен юл белән барган. Хәтта менә мин үзем шундый термин тәкъдим итәм. Мәсәлән, төрек әдәбиятта ул инде э, ул мин тәкъдим иткән э, термин түгел, бу э, твердый модернизм, твердый постмодернизм дигән Аны инглиз э, галиме тәкъдим иткән. Менә алар шул юл белән баралар. Ә без бөтенебез наш элеккеге СССР территориясендә яшәгән халыклар. Без бөтенләй башка үз юлыбыз белән барабыз һәм бу э, шәркыйлек белән генә бәйле түгел. Бу төрки әдәбият булу белән генә бәйле түгел. Ягъни безнең әдәбиятыбызга барыбер менә бу 80 ел буе уртак ситуацияда шартта яшәү бик нык тәэсир иткән булып чыга инде әйләнеп кайтыйк хәзерге әдәбиятка ягъни безнең хәзерге әдәбият ул менә теге әдәбиятлар белән якын дигән фикер һәм алар белән чагыштырган вакытта безнең әдәбиятыбызда менә алардан алгарак киткән ниндирәк күренешләр бар әлбәттә бу күренешләр алар э, менә мин мисалга китергән рәмзия габделхакова белән генә бәйле түгел алар башка язучылар иҗатында да бар башка авторлар иҗатында да бар мәсәлән иң беренче алыйк сюжетлы хикәя сюжетлы хикәя мәсәлән бәлки укыганыгыз да бардыр сират күпере укыганыгыз бармы рамил исемле малай Э, әфган сугышына эләгә һәм көннәрдән бер көнне аларны э, Кулга алалар һәм аларны үлемгә алып баралар. Күпергә алып киләләр һәм Алла исеме белән алар Алла исемен әйтсәләр исән калалар. Җиде кеше Алла исемен әйтмәсәләр юк. Рамил шул вакытта искә төшерә үзенең әбисен, әбисенең намаз укуыннан көлгәнлеген һәм күңеленнән аңа ялвара, менә һәм кинәт кенә алда үзенең әбисен күрә. Әбисе атлап бара һәм аңа әйтә, Ә, әйдә, улым, минем арттан кабатла лә иләһ илалла. Һәм ул кабатлый, аның артыннан аның иптәшләре кабатлыйлар һәм алар исән калалар. Ә, хикәя шулай тәмамлана. Менә 6 ел әфган пленыннан кайтканнан соң, тоткынлыктан кайтканнан соң, ул шул үзе сират күперен кичкән көнне әбисенең э, үлгәнлеген, дөньядан кичкәнлеген белә. Менә бер яктан караганда хикәядә Бик күренеп торган реалистик сюжет бар, шулай бит? Ул инде Рамилнең тормышы һәм бер герой бер ситуация. Шулаймы? Бер герой бер ситуация. Ләкин шушы бер герой бер ситуация янына кинәт кенә чынбарлыкта булмаган тагын бер тарих килеп кушылды. Һәм бу тарих безне шандырды. Без моңа бәлки ул мөмкин булмас дип шикләнеп тә караганбыздыр, ләкин ул барыбер безне шандырды. Язучы кинәт кенә менә шушы ике катламны тоташтырды да шартлы бер хикәя ясады. Бер ситуация һәм бер герой эчендә. Һәм монда бер генә артык нәрсә дә юк. Бернинди артык өлеш тә юк. Ләкин иң кызыгы, менә шушы алым, әгәр сез бәлки аннары укып карарсыз, Бигрәк тә аның аннан соң язылган хикәяләрендә кызыклы. Мәсәлән, минем өчен иң кызыклы аның хикәяләре э, Китүчеләр һәм даладан килүче. Ике хикәя. Хәтерләмисезме? Мәсәлән, Китүчеләр ул э, шулай ук зур булмаган хикәя. Касыйм исемле ир дәһшәтле шәһәрдә тора, Грозный э, шәһәре дип аңларга кирәк инде. Һәм э, малае хатыны белән Көннәрдән бер көнне гаиләдә тавыш чыга да, ул хатынны этеп җибәрә, хатын егыла, һушсыз кала һәм Касыйм хатынны үтердем дип шәһәрне ташлап чыгып китә. Баласын, хатынын калдырып инде. Үтердем дип уйлый. Һәм шулай ил буйлап гизеп, гизеп йөргәндә, э, бомж кебек инде, ул бер шагыйрь белән очраша һәм шагыйрь аңа үзенең тарихын сөйли. Э, үзенең тарихын сөйли һәм үзенең шулай ук мәхәббәтен, хатынының хыянәтен кичермичә, аларны ташлап чыгып киткәнлеген сөйли. Ләкин аңа әйтә, син кайт, малаеңны эзләп тап һәм гафу үтен ди. Һәм чыннан да ул менә шушы фикергә килә, әлеге шәһәргә кайта, ләкин ул кайтуга шәһәрдә сугыш үткән. сугыш үткән һәм һәм шушында ул фотография күрә үзенең хатыны үлмәгәнлекне һәм ул ил гизеп йөргәндә исән икән булган ләкин ул кайтуга инде хатын да малай да юк алар инде киткәннәр хикәя китүчеләр дип атала Ул бик кызык язылган, анда кабатлаулар, җилләр, китү сүзләренең кабатланулары, символлар бар. Һәм менә сүзләр шулай итеп тезелгәннәр, хикәядә менә шушы катламнар белән бергә әле тагын эмоциональ катлам бар. Һәм эмоциональ катлам бик нык тәэсир итә. Ул кешене эләктереп ала да үзенә җибәрми. Хикәянең башыннан ахырына хәтле үзеннән җибәрми. Шул ук вакытта без эчтәлек катламында да менә үзеннән-үзе өч катламга аерылганны күрәбез. Монда Касыйм тарихы да бар, монда шагыйрь тарихы да бар, шулай бит? Һәм монда алар барысы да югалту тарихлары. Һәм монда сугыш тарихы да бар. Аерым кеше югалтуын гафу итеп төзәтә ала, шулай бит? Югалткан җиргә әйләнеп кайта ала, ләкин сугыштан берәү дә кала алмый. Кала алмый дигән фәлсәфә салынган. Һәм сугыш иң зур афәт буларак күрсәтелә монда. Менә шул рәвешле кечкенә генә хикәя, бер яктан караганда, аның эчтәлек катламы, бер герой, Касыйм, һәм аның ситуациясе. Күрәсезме, менә шушы синтез дип әйтик инде, тоташтыру, кушу, ул инде әлеге хикәяне гаҗәп зур текстка әйләндергән. Һәм әлеге текстны укыганда, әлеге эмоциональ сюжет сүзләр кабатлануы, э, табигать бирелеше, алар аерым бер кешегә тагын ниндидер бер үз эчтәлеген табарга юл күрсәтәләр. Ягъни бу очракта без сюжет перспективасы дигән сүз куллана алабыз. Менә бу сюжет перспективасы һәм мотив перспективасы ул бүгенге татар хикәясенең Шулай ук иң зур уңышларыннан берсе санала миңа. Чөнки ул менә бездә нәсер жанры туу белән бәйледер кебек тоела миңа. Чөнки нәсер прозага поэзия алымнарын алып килде. Ул поэтик алымнарны эчтәлекне тирәнәйтү, гомумиләштерү, зур фәлсәфә чыгару өчен файдалану мөмкинлеген күрсәтте. Һәм инде нәсер жанры булмаганда да Татар язучылары, менә элитар хикәя язучылар, алар шушы мөмкинлекне куллана башладылар һәм хикәяне үзгәртә башладылар. Менә э, бу бер юл. Шуннан соң э, шул ук авторның тагын бер жанрына тукталасым килә минем, ул парча. Парча жанры. Парча жанры нәсер кебек үк э, ул бездә инде Егерменче кыйтга һәм парча дигән ике жанрны без инде аерып күрсәтәбез. Кыйтгасы поэзиядә дә бар, прозада да бар, ләкин ул нигездә өзелеп калган, аерым бер теге язылып бетмәгән кисә өлеш дигән күренешкә күбрәк туры килә. Ә парча ул сюжетсыз ниндидер бер тормыш күренешен фәсәфә белән күзәтү белән гомумиләштереп куйган текст булып чыга, прозаик текст булып чыга. Менә порчалардан э, минем шулай Рәмзия Габдулхакованың бер текстын э, телгә аласым килә. Бәлки исемен дөрес үк әйтмимдер. Кыз бала әрем җыя дип яки кыз кыз бала әрем җыя. Шундый шундыйрак э, исемле менә соңгы китабына сез аны укый аласыз. парча һәм парча бик гади. Әлеге парчада хикәяләүче хатын-кыз авылга кайтып бара һәм шунда болын аша юлы үтә һәм шунда әрем җыйган кызны күрә. Әремнәр бик каты, ул аны бик авырлык белән генә теге йолкып ала, кечкенә кыз һәм Әлеге хикәяләүче аның янына килә һәм кызга әйтә, әрәмнәр җыясыңмыни? Э, һәм кыз аңа әйтә, э, әйдә мин сиңа булышым ди. Һәм кыз шуннан бәләкәй кызчык сорап куя, сезнең дә әниегез авырый мәллә ди. Шундый сорау. Һәм хикәяләүче әйтә, әйе, озак авырды ди. Һәм кызга әрем җыярга булыша. Ягъни, менә монда ситуация бар, кыз Ситуациясе, димәк, кызның ситуациясе, аның әнисе авырый. Ул шушы әнисен терелтергә дип әрем җыя. Чәчәк җыймый, әрем җыя булып чыга бит инде, ме, шундый э, ассоциацияләр уята. Бер уйлаганда бернинди э, сюжет юк. Бары тик күренеш кенә бар, сюжетсыз хикәя. Ләкин шушы күренеш аша зур гомумиләштерүгә сала. Нинди гомумиләштерүгә сала? Мин аны сезгә күрсәтмәдем. Әйтмәдем. Хикәянең үзендә аңа ачкыч бар. Ничек дип уйлыйсыз? Ни дип гомумиләштереп алып килә менә шул парча? Монда бит сюжет юк. Менә бер күренеш кенә бар. Нәни кыз әрем җыя. Һәм аның янына килеп, олы кеше әрем җыя башлый. Монда, монда, монда перспектива берничә. Сез теләсә кайсы перспектива белән китә аласыз. Ягъни монда э,
Инде тормышның авырлыгын аңлаган. Кеше, әйе, кешенең кайгысын башкаларның аңа ярдәме җиңеләйтә ала, шулай бит? Әйе. Тагын нәрсәдер бардыр әле бәлки. Әремҗе, әремҗе нәрсә? Әйе. Символик мәгънәсе, империаль мәгънәсе. Әче. Әче, әче, язма, язма, язма. Тормыш кечкенәдән үк кешегә авыр сынаулар бирә, шулай бит? Һәм аны җиңәргә тырышырга кирәк. Ул өмет, менә шу әрем җыю, ул бит инде шуны җиңү өмете булып чыга. Монда тагын перспективалар бардыр. Сез аларны таба аласыз эзләгән вакытта. Ягъни менә безнең хикәя әлеге дә баягы э, перспективалар ярдәмендә һәр кеше өчен үзенең текстын уку мөмкинлеге бирә. Менә бу инде заман әдәбиятының сыйфаты. Әгәр без шушындый текст эшли алабыз икән, Ләкин моның өчен, моның өчен сүзләр белән бик дөрес эшләргә кирәк. Әгәр сүзләр дөрес сайланса, әгәр текстның интонациясе дөрес сайланса, музыкасы дөрес сайланса гына, менә бу перспективаларны урнаштырырга мөмкин. Әгәр ачыктан ачык әйтеп бирелә икән, димәк, ул перспектива булудан туктый, ул инде үгет нәсихәткә әйләнә дигән сүз. Вакыт бетәме әллә? Йо, сторис страху димит кай.
Менә шулай итеп, инде әйдәгез гомумиләштереп карыйк. Әлбәттә, хикәя жанры турында сөйләгәндә, менә хикәяләрне иң беренче чиратта менә иң авыр проса жанрлары арасында иң авыр язу өчен иң авыр булган жанр икәнлеген күрсәтергә кирәк хикәяне беренче карашка язучы язган да тәкъдим иткән кебек тоелса да хикәя ул миңа теге менә ювелир зәрканчы эшли бит әле бик кыйммәтле ташлардан бик зур сәнгать әсәре. Менә шушындый сәнгать әсәре кебек хикәя кат-кат уйлануына, эзләнүенә, һәр сүзне дөрес итеп табуына һәм текстның эчке музыкасын булдыруны сорый. Чөнки татар әдәбияты менә озак вакытлар буена, шушы бер гасыр буена хикәяне менә шушы юлга киләде. Ул хикәяне поэзия алымнары белән баетты. Ул хикияне моңлы, музыкаль, үзенең эчке көе булган һәм шушы эчке көй хәрәкәттә булган бер жанрга әйләндерде. Ул хикияне аерым бер перспективалар күрерлек жанрга әйләндерде. Әгәр без менә шушыларны исәпкә алмыйбыз икән, димәк без заманча хикәя яза алмыйбыз. Без бары тик менә шушы Заман ирешкән уңышлардан тагын да югарырак менгән очракта гына укучы өчен кызыклы хикәя бирә алабыз. Менә бүгенге хикәя белән чагыштырганда, үз заманында бит инде иң зур хикәячеләр, мәсәлән, шул Фатих Хөсни, иң зур хикәячеләрдән санала. Шуннан да бүген аның хикәясен укып, зур ләззәт, эстетик ләззәт алырга мөмкин. Ләкин бүгенге хикәя авторларын укыганнан соң, Аның хикәясе безгә артык гади тоела. Чөнки бүгенге татар хикәясе инде билгеле бер үсеш кичерде, ул яңа бер баскычка менде. Сез дә менә шушы баскычны исәпкә алып эшләргә тиеш буласыз, бу жанр белән эшлисез икән.